Toprak ýa-da ýaşyl harakteri. Ýaşyl harakterler barada ilkinji aýdyljak zatlaryň biri, her öýe hökman biri gerek diýip bileris. Durnukly häsiýetli bolmak, başgalar barada aladalanmak, kyn harakterli ynsanlara çydamak, ylalaşyklylyk, hoşniýet we empatiýa ýaly ähli gumanistgalyk häsiýetler ýaşyl harakterlerde jemlenen. Daşky keşpleri we ruhy hallary hakynda arza-şikaýatlary ýok. Gatnaşyklarynda ylalaşykly. Eger ýanýoldaşlar öýlerinde parahatçylyk, asudalyk, bagt isleýän bolsalar, birek-birege hökman ýaşyl harakterde daramaly. Bir ýerde konflikt bar bolsa, bular tebigy araçylar hökmünde wezipe belläp bilersiňiz. Çaknyşykdan daş durýarlar we parahatçylygy söýýärler. Düşünişmezlik ýüze çykanda, derrew düzeltmek isleýärler. Adamlaň ýagdaýyna düşünýärler we hemişe kömek etmäge meýilli bolýarlar. Näme derdiňiz-aladaňyz bolsa, bulara aýdyp bilersiňiz. Derdiňizi diňläp biljek iň gowy adamlar ýaşyl harakterli ynsanlar. Ýöne çözgüt tapma ukyplary dert diňleme ukyplary ýaly güýçli bolmasa-da, şo pursatda bir çäresini tapyp, size kömek etmäge niýetlenerler. Ýaşyl harakterleriň bu gowy niýetlerinden hyýanatçylykly peýdalanmaga synanyşýan çemeçi opportunistler hem köp bolup bilýär. Beýleki kişilerden erbetlige garaşmaýandyklary üçin sada we ynanjaň bolýarlar. Ýaşyl harakter öňe saýlanan kişiler aňsat-aňsat gaharlanmaýarlar. Ýöne sabyr käseleri dolanda bolsa, olary köşeşdirmek diýseň kyn. Ýaşyl harakterlilere iň kyn düşýän zatlaryň biri bolsa, şahsyň komfort zonasy diýip biljegimiz öwrenişen ýaşaýyşlaryndan çykmak. Olar köne obalaryna täze däpleriň gelmesini islemeýänlerden. Olaryň ýaşaýyşlaryna üýtgeşiklik girizseň, endiklerini goýdurmaga synanyşsaň, gatnaşýan adamlaryndan daşlaşdyrsaň, tankyt edip käýeseň, gaty gynanyp öýkeleýärler. Ýöne daşaryk reaksiýa bermeýändikleri üçin siz duýmaýarsyňyz we esasy problema hem şunda. Başgalara zyýan bermezlik üçin kesgitli karar bermekde kynçylyk çekýärler. Toprak harakterli kişileriň çözgüt tapma ukyplary hökman ýagdaýda ösdürilmeli. Ösdürilmedik ýagdaýynda bolsa, siziň bilen bilelikde derdiňizi aglap bilerler, ýöne kömek etmek üçin näme etjegini bilmezler. Haýyşlara ýok diýip bilenoklar, bulara Ýok diýmäni başar diýilýän kinosyny görkezmeli. Seniň isleýän zadyň bolmasy üçin öz isleglerini ýok saýyp bilýärler. Ýene-de bir kynçylyk çekýän meseleleri wagt planlamasy. Ýönekeý görnüşde günlerini belli sagatlara bölüp, işlerini planlasalar, işlerinde has üstünlikli bolarlar. Garaz, toprak ýa-da ýaşyl harakteri öňe saýlanýan ynsanlar sabyrly bolýarlar we howlukmaç hereket etmeýärler. Üns merkezlerinde adamkärçilik bolýar. Adamlara hemaýat bermek we goldamak bul oňşy gary, durnukly we parahat gylyk-häsiýetde bolýarlar. Hiç kimi birahat etmek islemezler. Duýgularyny açykdan görkezmezler. Surprizleri, pürkünçenleri halamazlar. Maksady we näme ediljegi belli işleri saýlarlar. Iş edilende iş ýerine ýetiriji toparyň adaty bir agzasy bolmak islärler.